December Dreams ziaktu Mawitei Bawitlung hun hi auh kir theih sela tiin ka ngaihtuah fo a, ka dream ang te hi ti thei ve ila tiin Ka natna avang hian ka hmangaih em em chuan min kalsan a, beiseina leh damchakna ka nei tawh hek lo. Hmeichhe dang anga mahni ke ngeia kal theih ka chak. A hma kha chuan mi aw em em kha ka ni thin a, mahse kum thum liam ta a thil thleng khan ka nun pumpui chu wheelchair-ah min hman tir ta zawk a. Ka bialpa, ka innghahna neih vel chunin min kalsan bawk. Ka chhungte'n doctor tha ber ber min panpui a, mahse engmah sawtna a awm thei lo. Nun chu ka ning a, ka tawngtlem suat hle bawk. Ka beidawng hluah hluah a. Keimah vanga ka chhungte tawrhna hian min ti na a, thih san ila an hlim zawk a ngem tih ka ngaihtuah fo thin. Mahse chutiang ti ila an la dawn tho va, ka nun chu ka hmang mawl ve tawp ringawt. Nute, doctor thiam deuh mai rawn thawk thar a. Amah chu America ram lama doctor hna thawk thin a ni a, hetah ama ram ngeiah thawh a duh avangin a rawn chho va. Bessie hi hruai ve chhin ula a thatpui mai thei asin. Ka thiannu in a tih chuan kei chu ka la ngawi reng. Doctor tam takin ka that theih an rin loh thu an sawi tawh a, chu doctor pawh chuan enge a tih theih vak chuan ang. Keimah ngei chuan Din tumin khawr dawt dawt chuan innem kan ka tum a, mahse a har tak zet a ni. Ka thlante chu a tla nasa hle a, ka tho chhuak tur chu hma lamah ka tlu thlawr a, ka khawhmuh a thim nghal hmuk bawk. Ka harh leh chuan inchung var vau hi ka hmu a. Ka hawi kual leh deuh chuan ka meng kawk a, mipa pakhat a hmel en pawhin a naupang chhe zawk zawk tawh lovang tih hriat ngawih ngawih hian min lo en a, a hmel chu a thain a dam dup bawk. I lo harh tawh maw? tiin min nuih var var a. Khawnge ka nute? ka tih chuan Coffee in turin a chhuak zawk anih kha. Jessy, khawi maw file kha min lo pe teh? tiin nurse awm ve chu a bia a. Kum thum chu i kawnga chin hnuai lam i hmang thei tawh lo a maw? a tih chuan thaw hak hian ka bu nghat a. Ka inchian turin hei hi ka dawhkanah khan lo va dah rawh u, tiin thlalak chu peiin ka bulah a rawn thu thla a. Kal leh theih i an ring em? a tih chuan ka ngawi vang vang. Kal leh chu ka chak alawm, mahse doctor thiam ber ber te pawh an beidawng tawh, tiin ka mit ka chhing a, ka mittui chu a hnam sawk mai. He ka ke ngei hian kal theih chu ka chak asin, a kuta min rawn vawn chuan ka en nghal vat a. Ka enkawl che hi i rem tih em? a tih chuan mak ka ti hle a, mahse ka kal thei. Ka tih chuan, I kal leh thei em em ang, min ring rawh. Midang thu sawi awih lo la, keimah chiah min ring la, i kal thei ang. Ka mit a rawn en chung chuan chiang zet hian min melh a. Enge a awmzia pawh ka hre lo va, a mitmeng ka en chuan ka hahdamin ka ring nghal vek thei nia maw le. Kawngka a rawn inhawng a. Ka nu chu a rawn lut nghal zat. Doctor Daniel, I chungah ka lawm lutuk a nia. Bawihi a nih hi i kal leh theih nana puitu tur che nih hi. I thiannu in a sawi kha a nia. Ka nu chuan a rawn ti zung zung a, ka lo bu ngat ngat. Chumi ni atang chuan treatment chu ka la tha leh a. Doctor Daniel-a chuan nitin ka ke chu X-ray min lakpui a. Mak deuh chu maw? Ka ke chuan nate a hre ve tan tawh a, chu chuan ka mitui a ti tla hial mai. Ka hlim em a ni. Ka chhungte ho pawh an hmelah an hlim tih ka hria. Doctor Daniela chu ka duh em em bawk. Mahse anih erawh in farnu ang maiin min en tih ka hria a, kan inkawmnaah Ngaihzawng a neih thu min hrilhte khan ka hnual rawih rawih thei. Kan pahnihin kan leng chhuak a. December thla a ni a, a vawt tawh hle mai. Khaw pawna tlangah min len pui a. Wheelchair chuan min nawrin tlang champut atang chuan Aizawl chu kan thlir thla a. Ka mit ka chhing vang vang. I mit kha chhing la, duhthu han sam teh. December-a i dream hmasa ber atan a rawn tih chuan nui sak hian ka hma lam chu ka melh vang vang a. Mit chhing chung chuan ka ke hi dam se la, ka bula mipa hi ka tih hlim ve theih ngei ka beisei, tiin ka meng chhuak a. Enge i dream chu? a rawn tih chuan nui hak in ka lu ka thing a, i hriat chi ni ve lo, nui hak hak chuan ka ti a, a lungawi lo hmel chuan min ti nui nasa sauh. Bessy, i hmeltha hle si a, bialpa nei awm tak i ni bawk a, i neilo tihna mi? a rawn ti a, Ka nui lai chu tawp riai riaiin ka en a, Ka nei lo, tiin ka thaw hak a. A ni maw? A va pawi ve, a rawn tih chuan ka nui lui sak. Mahse ka nei ve thin alawm, ka duh hle bawk a. Mahse ka zeng ta chiah a, min lo hmangaih tawk loh zia ka hmuh phah a. A sawi hre duh em? Dam chhunga kal thei lo tur nupui ka duh lo min ti sin. Ka tan chuan ani kha min fuih kal tu ni thin a. Mahse ani in ah min beidawn san hnu kha chuan keimah a kal hi ka tum leh tawh lo ti sap in ka hma lam chu ka melh a. Ka hnung lam atang ah min kuah chuan ka che deuh dawt. Ka lungphu dup dup chu a hre hial ang. Engmah ka lo hre lo va ka tih palh ti sup hian ka chhip ah a fawp vang vang a. Ka ngawi reng a, min kuahna avang hian ka danglam takzet. Ka bial hmasa laka ka awm ngai loh dan angin Doctor Daniel la bulah hian ka awm a ni. Besi Lalrin awmi tiin ka beng bulah chuan ka hming a lam a. A phone rawn rik chuan min thlah in a en a. Screen a bawih duat i tih chu ka hmu nghal a. Kei pawh chu insiam tha in ka inher a. Ka ke hman tum chuan ka che a, heng phul te hi rah ve ka chak tak zet tawh. Ka tho tur chu ka lum a, Doctor Daniela aw chu ka hriat hnu hnung ber a ni. Engtikah nge a lo harh dawn? Ka nu aw chu hria in ka meng chhuak a. Ka pa pawh a lo awm chuan Doctor Daniela leh a bialnu ni ngei ang. Hmeichhe hmeltha zet hi inkuah chiang chung hian an lo ding a. Bawihte i tha em? Ka nu chuan a rawn ti a. Kei erawhin Doctor Daniela chiah chu ka en. A ni pawhin min rawn en a. A nui nghal suk bawk. Ka naute chu i lo harh maw? Min ti hlauthawng alawm. Hei hi i u Chhani nih hi. Tiin a bialnu chu min hmelhriat tir a, Ka lo nui lui sak a, ka thik tak zet a ni. Damdawi in atanga chhuah ka tih tlat avangin ka nute chuan min chhuahpui a. Doctor Daniela nena kan treatment tih pawh keimahin ka duh miau avangin ka ti tawp a. Mahse nitin ka room ah kal ka zir thin. Doctor Daniela hmuh ka duh lova, ka room ah ka in khuk tlawk tlawk reng mai a ni. Chuan ka ke ngei in ka kal thei tawh a. Ka nu leh pa leh ka unau te hlim hmel chuan ka ke ngei hian ka kal ve thei tawh tih min hriat chian tir zual a. Ka phone a rawn ri a, Doctor Daniel tih chu screen ah a rawn lang nghal zat a, thaw hak hian ka la a, in hmu lawk ang hmiang a rawn tih chuan engmah ka sawi hma chuan a rawn ti hmuk a, ka hman lo tiin dah ka tum a, khawpawn a ka kalpui na che tlang ah khan ka lo nghak ang che tihna dah hmak a, ka phone chu ka melh nghek ringawt. T-shirt, a hma lama Adidas tih inziak chu ka ha a, kekawr cargo dum chu ka ha leh a, pheikhawk lawk deuh a dum ka ngal rek thleng chu ka bun bawk a, car chahbi chu la chhuakin a hma a ka dream na hmun ngei pan chuan ka inkhalh chhuak a, a hmun ka thlen chuan a hma ang bawkin a reh rui a. Min nghal tura sawi lam pan chuan ka kal zil a, a bul ka thlen chuan min hnung chhuan hian a lo ding a. T-shirt var thianghlim zet leh jeans kekawr pawl tak taksa phuar chang chu a ha a, sneaker var nen a chhe lo leh tawh hle mai. Ka pan hnaih rual chuan a rawn inher a, ka inchei dan chu a melh kual nghal dun dun. Engei sawi duh? tiin ka en a. Engvanga min hmu duh lo ngei nia? a tih chuan Chutiang pawh ka hriat si lo, tiin a bulah chuan ka ding a. U Chhani nen chuan in hria zel maw? ka tih chuan Tha, tih zung sawiin a ngawi leh run a. Thaw hakin ka en a, naktuk hian London lamah ka kal dawn a. Hetiang lo deuh hian kan inhmachhawn thei angem? Chuan Daniel, I chungah ka lawm lutuk e. Nangmah vangin ka kal leh theih phah a, tiin a kutah ka kai a. A duh lo tih hriat takin a kut chu a la sawn a. Ka thaw leh hak. Anih chuan ka kal mai ange. I ninneih ni chu awm thei dawn lo mah ila, min lo hrilh ve rawh aw. Engkim avangin ka lawm e. Tih pahin ka kalsan a. A din ngai rengin a la ding a, Ka duh lutuk che asin. Mahse nang chu mi dang ta mai a ni a. Ka nat lutuk loh nana kal bo tum ka nih hi aw. Daniel, dam takin le. Tisapin ka kar chhungah chuan ka thu lut a. Ka tlan chhuah dawn chuan ka va en leh zeuh a, min lo la en reng. Doctor Daniela point of view a mita min duhna kha ka hmu lo a ni lo, mahse ngaihzawng nei lai ka ni a, ka bialnu hi ka then ringawt thei lo a ni. Mahse min hmu a duh lo erawh hreawm ka ti a, a chhungte hnen atangin a kal thei tawh tih ka hria a, ka lawmpui viau bawk. In hmu turin ka phone a ka hnunga thil rim tui zet avang chuan ka inher riai riai a. Bessie ka hmuh rualin ka meng kawk mai. A thawmhnaw hak leh a hmel, makeup hnu hma hmuh tur awm lo a, a fai sar chu ka en reng a. London lamah ka la tum tih ka hria chuan ka lawm lo hle mai. Dan chu ka duh a. Mahse chutih rualin ka thu a ni lo tih ka hre bawk si. Ka ngawi run reng a, a kal tur chu ka en a. Engtikah emaw chuan kan la inhmu leh mahna ngaihzawng dang nei chung chuan ka hnaih thei si lo va. A tlan liam hnu chuan ngawi rengin ka kar lam ka pan a. Ka hmuh tirh khan kei pawhin ka thinlung kha ka hre chiang a ni. Ka duh nghal a ni tih hi. A hmela hlimna awm reng reng lovah a rawn harh rual a. Min hmu mak ti taka a meng te kha a hmeltha zet leh a hnar nalh lutuk inchawih em em khan kei pawh min ti dang lamin a kal leh ngei theih nana mawhphurhna lak kha ka duh nghal a nih kha. Mahse chhan hi ka then thei ngawt si lo. Kawng tam taka min lo pui tawh a, ka tan pawh a inphal hle thin. Mahse duhna ka nei ngai lo. Bessy la rinawm i erawh chuan ka lungphu a ti danglam a. Sap nula che lo tak tak ka hmuh teh ai pawhin a nalhin a mi chuan min hip a. A tawng tam ve hle a, a tawng rangin a duh hunah a inla naute leh em em a. In lam ka pan a, London ah chuan ka kal tir dawn nge ka dang dawn tih chu ka ngaihtuah. Mahse eng thutlukna mah ka siam thei bawk si lo. Kum hnih hnuah chuan Bessy la rinawm i point of view, Nu, Pa, in lo tha em? tiin ka nu leh pa chu ka kuah nawk nawk a. Kum hnih hnuah ka let lehna hmasa ber a ni. Ehe, kan note chu i va lian leh tawh ve. I hmeltha sauh mai. Tunah chuan ka makpa nih chak an tam leh sawt dawn a nih hi. Ka pa chuan nui hawk hawk hian a rawn ti a, ka lo nui ve ringawt a, mahse tun thleng hian mipa duh pakhat chiah ka la nei. Enge tih ve ang? Ka haw tih hi a hre ve tawh ang em? tih chu ka in zawt a, mahse ka ring chiah lo. Nupui a nei hial tawh zawk mai thei a ni. Ka thianpa nen kan leng a, mipa angin a awm chiah lo. Tuai kan tih ang chi kha a ni a, thawmhnaw kan en kual a. Daniel tithawm rawn chhuakah chuan ka hawi chhuak. A chhan chu he thu hian ka thinlungah hmun pawimawh tak a chelh miau alawm. Ka hawi chhuak a, chutah kum hnih chhu ngeia bialpa nei thei lova min siamtu nen chuan kan inmelh ran mai. A hnungah chuan Uchhani khan a rawn zui bawk. Daniela chuan min hmu chu a meng deuh kawk a, ka thianpa chu kaiin, Kal vat ang, tiin ka kai chhuak dawr dawr a. A ni lah chu nasa zet hian a la phun leh ta nghal. Mi thawmhnaw en lai lai a, Awi, la rinawm i mak theih dan em em hi chu zei zet chuan a tawng leh thin. A va buaithlak thin tak. Bessie, chu Ori chu ka hrechiang lutuk tlat. Ka tlan nghal hlawk hlawk a, hma chhawn turin ka huai sen tawk tlat lo a ni. Kan in ka thlen rualin ka thaw hawk hawk a, i theihnghilh tur a ni, tiin keimah leh keimah chu ka invui a. Mahse kha chian theihnghilh ka tum tawh a, ka theih loh zia ka hre chiang bawk si. Ka phone ri chu ka en a, ka thiannu aw ka tih rualin, zan in chu rawn tlai suh aw, i rawn kal loh vaih chuan ka lawm lo viau ang, a rawn ti nghal lang lang a, a birthday an lawm dawn a, mi hausa fanu ni bawk a, mi hausa hlir an sawm bawkin ka ring, ka lo tum dawn nia. Ka ti sap a, zanah chuan ka insiam nghal malh malh. Kawr tight ka mal te thleng chu ka ha a, ka pian chu a tilang chiang hle mai. Ka vun ngo zet chu a ti langsar mai bawk a, taxi in ka kal a, ka scooty chu ka keng duh ta lo. Felite in kan thlen chuan an lo ri hut hut tawh a, ka luh rualin an lo ngawi thap a, ka zam lek lek a ni. Chutah ka bialpa hmasa ber ka natna avanga min ṭhentu in a mak ti lutuka min lo en chu ka la hmu leh ta nghal a, duh lo zetin lu ka thing a. Dak vah hian ka kal pah bawk. An awm kim vek tawh ka rin nen kawngka lama rawn lut mek tih avang chuan an phun sap sap hlawm a. Daniela ngei a ni. Chhani nen bawk chuan an rawn lut a, an nalhin an inhmeh tak zet, thik lo turin ka insum hram hram a ni. Baby, i lo nalh hle mai, ti tu chu enin ka nui lui sak a, ka ten hluah hluah a ni. Ni e, ka beidawn ve ngai loh vang pawh niang. Min kalsan tute khan chakna min lo pe zawk reng si a, ka ti kher a. Tawng tuma a ka a ang zuau chu ka kut zap in ka kal phawt ange, hmelhriat loh ka be ngai lova tiin ka kal sawn a. Tlangval rual khat thianza ho tih hriat takin a lampuia min sawm chuan ka hawi kual a, Daniela leh chhan hi lo lam dun ka hmuh chuan ka aw nghal vat. Runluih ka chak tlat bek a, ka kawngah a rawn dawm a. a chhe lo hle a, a thiante zingah rau rau pawh a lawr lak bawk. Nang anga hmeltha leh chhe lo ka la hmu ngai lova, thar a ka ni e, a tih chuan ka nui hak hak a. Keini ang te chu kan mawi ve tak tak hleinem, tiin ka hawi chhuak a. Daniela chuan rum zetin min lo en a. Ka taksa chhunglam hi a khur nghal der der. Lampuii kan inthleng dawn a mi? a rawn tih phei chuan ka hlauthawng tak zet a, ka Lampuii pa lah chuan a lo aw ve mai bawk a, min vir tir rual in ka kawngah Daniela chuan a lo man chat a, ka lung chu a paw nghal dawt dawt mai, min din thatpui in ka kawngah chuan a chelh a. Ka taksa chu a khur nghal der der. A kut lianpuiin a a chilhna lai chu a lum vung vung bawk. Ka thaw hak a, i dang ta hle mai a rawn tih chuan ka nui lui sak a. Danglam vak a mi? tiin kalsawn ka tum a, mahse a phal tlat lo. Chutah light zawng zawng chu a rawn thim a, light chuan kan pahnih chiah chu min chhun tawh. Besi la rinawm kha chin ka nghak tawh che a, tunah i lo let tawh. I December dreams kha min tihhlawhtlin tir la, min nei rawh. I fate pa leh i pasal eng lai pawha i kut vuantu Min nih tir rawh, kan dam chhunga nang nena hlim taka awm ka duh ni. Khawngaihin, Ka hmangaihna che hi pawm ve tawh la, min nei rawh, a tih chuan a reh tlawk tlawk hian ka hria. Party na a kal zawng zawng lah chuan kan pahnih chu min ngaichang thup tih ka hria a. chhan dan tur ka hre lova, chutih rualin mual pho taka Daniela a awm tur ka duh bawk si lo. Ka nei ang che, Daniel, kei pawhin ka hmangaih che, ti tiauin ka kut chu ka dawh a. A rawn nui nghal hawk a, inchhung chu kut beng thawmin a khat. Ka kutah chuan zungbun chu rawlh lutin min chawi kang nawlh a, min dahthlak rualin kan infawp vawng vawng a. Ka hlim tak zet a ni. Ka ning e, Jerry la rin dik ding rawh, tiin ka fapa harh zet chu ka um char char a. Ka thin a ti rim ziah hi a pa ka hrilh la in a ngaithla duh der si lo. An pa fa hian an inchhuan fuh si a ka hah lutuk. Ka man rualin ka hau nghal hlak hlak a, khawih loh tur ka tih kha khawih luih tawh lo tur aw tiin ka hrilh nghal mawlh mawlh a, Apa hnenah ka sawi dawn a rawn ti leh nghal zat. I duh duh in sawi rawh fapa sual lutuk ti hlakin ka dah thla a, Apa rawn haw rualin a sawi ta reng bawk. Keiin an pa fain rum zetin ka melh thung, Bawiii a rawn tih rual chuan, Ka ning, eng lai pawhin i chhan zia a, i duat kho lo zo. In pahnih khan awm rawh u, ka hmu peih lo che u. Ka nute hnenah ka haw dawn. Tiin ka chhuak hlawk hlawk a. Daniela chuan ka kutah a rawn man a, a mak bawrh bawrh thin e mai. Bawia, lo kal teh. Tiin kan fapa chu kau a. A nu ka tih palh, a pa nen hian min kalsan suh. Ka fapa chuan a rawn ti a, ka ngawi reng. Ka thinrim em em pawh ni lo, mahse an pa fa hian in siam tha se ka duh ni. Bawiii tih palh, i kutah hetiang thil rit tham lutuk ka dah hi. Mahse khawngaihin min kalsan suh, a rawn ti a. Muangchangin a zak hnuaia kut rawlh lutin ka kawh a. I thiam lo a ni lo, mahse kan fapa hi hetiang renga awm chuan a nun hi a sual lamah a kal ka hlau a ni. Ti sapin a awmah chuan ka kuah vawng vawng a, min en teh. Chutiang veng tur chuan a pa hi ka dam reng dawn alawm. Ka fapa hian a sual chin chu a thliar thiam ngei ang. Engti ka emaw chuan i phur chhuaktu i hahdamna a la ni ngei bawk ang. Lut tawh ang u, tiin min kai lut a. Ni e, kan fapa hian a nu leh pa zahna tur a tih loh hram ka beisei. Zan lamah chuan ka chungah a rawn bawk thak a, a duh chu ka hre chiang nghal hle a. A che zawm mawlh mawlh a. Ka bulah thlan hlapa a rawn mutthlak chuan ka lo kuah vang vang. Engtin nge ka dream kha i hria ta? ka tih chuan. I sawi ring em alawm tiin a nui hawk hawk a, ka ner nawng mai. A pawi lo, a thlen dik phah a tiin ka kuah nghet sauh a. Ka December dreams chuan a taka thleng ta. Ka hlim tak zet. Lalpiang tur chuan ka dream te pawh min tihhlawh tlinsak tel ta si a, a tawp ta.